Ndoda kutenda Mwari zvakare mangwanani ano zuva rino nenyasha dzavatipa zvakare She wedu Jesu Kristu weNazareta vakafa nekuda kwedu chipo chakabva kuna Mwari kuti isu tive neupenyu husingaperi pandinoda kutenda vose vakateerera mangwanani ano kubhuku kana kuti kushoko ramwari ratichaparidza muzuva ranhasi tichipfuurira pamberi nekuonesana kuda kwamwari chinangwa chamwari vachiunza mwanakomana jesu kristu panyika kuti munhu wese akatenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi saka nokudaro mangwanani ano tichasangana kubhaibheri shoko ramwari kubhuku yaluke chapter number 15 luke chapter 15 ndichaverenga kubva pavhesi 11

chapter 15 muzita rajesu kristu amen pano panotionesa kuti jesu anga akakomberedzwa namapublicans and sinners achiparidza shoko ramwari anopa mufananidzo wethe lost coin anopa mufananidzo wethe lost ship anopa mufananidzo zvakare pano pari kunzi and jesus continued kutaura kuti inyaya yakanga ichipfuurira pamberi achitsanangura chinonzi salvation chinonzi kuponeswa muzita rajesu kristu amen jesu kristu achiparidza aiparidza to the sinners and to the publicans ndivo vanhu vakanga vakamukomberedza vakanga vachitsanangurirwa about the mysteries of the kingdom of heaven muzita rajesu kristu amen pandinotenda nekunzwisisa kuti jesu waida kuti vanhu vazive nekuona the importance yekuva muuvapo hwababa pano ari kutipa zvakare mufananidzo wababa akanga aine vana komana vavo vaviri bhaibheri rinotionesa pachena kuti pavakomana vaviri ava one of the two sons akakumbira kuna baba kuti baba ini ndipei mugove wangu pandichaparidza pamusoro penyaya inoti come back to your senses dzoka mundangariro dzako zvandiri kungocherechedza nekuona kuti kana munhu achinzi come back ari kunzi dzokera muchishona so coming back is, is, a, is a doing word to come to come is a verb is a doing word rinotsanangura chiito patinotenda kuti kana munhu akanzi come taakutoexpecta an action of moving muzita rajesu kristu amen saka pano patiri kuona tiri kuona mwanakomana ari kutaura nababa vake achionesa pachena kuti ini ndakura ini i am mature enough i am even able to manage my own life i am even able to be responsible for my own future muzita rajesu kristu amen saka mwanakomana ari kuudza baba vake his position and his status kuti i think i am able enough to get my own property to get my own wealth ndiende ndinozvimanejera my own life but remember the bible is clearly saying to us he is a son what makes him to become prodigal kutora nhaka kubva kuna baba vake achibuda muzita rajesu amen pano patiri kuoneswa kubhaibheri shoko ramwari pane vanhu two Mukomana ari kusara pamba nemukomana ari kubuda achienda muzita raJesu amen. But vese kuna baba vana hapana musiyano pakati pawo. Chiri kuvasiyanisa idecision muzita raJesu amen. Tiri muchechi muimba yaMwari Chinotisiyanisa savaKristu vakagara muimba yaJehovha madecisions atinoita is either we choose to walk with Christ whilst we are in the house of God or else we choose to walk by our own senses whilst we are still in the house of God. Mustara Jesu Christu, amen. zvinoreva kuti muchechi yajesu kristu munogona kuva nechechi mbiri dzatinofunga kuti vanhu vari pamwe chete ivo nyamba vamwe vane mainterest ma, ma avo vari muimba yamwari muzita rajesu kristu amen asi mangwanani ano ndinoda kutenda mwari nekuti vatipa mumwe mukana zvakare wekuti titsanangure nekuparidza kuda kwamwari kwakakwana uye kwakazara muzita rajesu kristu wenazareta haleluya pano patiri kuoneswa shoko ramwari riri kuonesa pachena kuti mwana achikumbira nhaka yake kuna baba because shoko ramwari pachena rinotiza kuti kumbira chipi chaunoda muzita rangu ini ndinokuitira saka mwana ane right yekukumbira chipi nechipi chaanoda kuna baba vake zvino pano tiri kuoneswa kuna baba chaivo vepanyama vari kukumbirwa nemwana wavo kuti baba ndipei pfuma yangu ndipei nhaka yangu ndiende muzita rajesu amen zvino bhaibheri riri kutonesa vanyora kuti mwana achipiwa pfuma yake nababa ari kunzi akabuda akaenda kunyika iri kure paakabuda mupurezenzi yababa vake achienda kunyika iri kure pane zvinhu zvakawanda zvakarasika mumwanakomana muzita rajesu amen mwanakomana ari kurasikirwa nekuchengetedza kwababa vake number one number two ari kurasikirwa zvakare neprotection ne, ne, ne, ne yababa vake that covering that protection that anointing of his father that blessing of his father muzita rajesu kristu amen ari kurasikirwa nekuchengetedzwa nababa vake ari kurasikirwa nediscipline kubva kuna baba vake ari kurasikirwa nedzidziso inobva kuna baba vake muzita rajesu kristu amen paari kubuda achienda ari kupinda in the hands of another man ari kupinda in the teaching of another person different from his father ari kupinda muanother type of life yakasiyana neyekumba kwababa vake kwaari kubva muzita rajesu kristu amen haleluya haleluya paari kubuda muna baba vake ari kurasikirwa nezvekudya chaizvo zvemumba mababa vake ari kurasikirwa namapfekero emumba mababa vake muzita rajesu kristu amen pano pandoda kuonesa bhaibheri rinota mbavha yakauya kuba kuuraya nokuparadza bhaibheri rinotionesa pachena kuti jesu kristu mwanakomana wamwari anotaura zvakare achiti ini mwanakomana wamwari ndakauya kupa upenyu uye upenyu hwakazara asi mbavha yakauya kuba kuuraya nokuparadza pano patiri kuona pari kutonisa machena kuti mwana ari kubiwa kubva mumaoko ababa vake muzita rajesu kristu haleluya haleluya kuna jesu pano paari kubuda achienda kune imwe nyika akutonopfeka another culture akutonorarama another type of life iri different from his father's house muzita rajesu kristu amen paari kubuda zvakawanda zvarasika muupenyu hwake zvakawanda zvatobuda mukati meupenyu hwake muzita rajesu kristu amen awana pfuma awana zvese zvaaida senhaka kubva kuna baba vake achibuda achienda shoko rinoti pasina nguva yakareba akaenda akanodya mari navanhu vazhinji muzita rajesu kristu amen alega administration of money mari yaapiwa nekuwanda kwayo haachisina anogona kumubatsira haachisina anogona kumuudza chokuita nechokurega muzita rajesu kristu amen muzita rajesu kristu haleluya vana baba naana amai pamazuva atiri kurama panyika pano tinogona kugara muimba yajehovha tigowana pfuma zhinji tigowana zvizhinji zvatinoshuwira mukati meupenyu hwedu but kune chinhu chimwe chinoitika vanhu they abuse mablessings amwari pavanomaona vanoshayiwa kudzokera pamberi pamwari kuti mwari avagonese kumaneja zvavanopiwa kubva kuna mwari muzita rajesu kristu amen munhu akazviwanira pfuma yake anoita madiro nayo muzita rajesu haleluya ndosaka bhaibheri shoko ramwari bhuku yadetronomiyo richiti usazokangamwa israel uchiti pfuma yandakawana ndakaiwana kuburikidza nekuchenjera kwangu ndakaiwana kuburikidza nesimba rangu ndakaiwana kuburikidza nekudzidza kwangu muzita rajesu haleluya asi mangwanani ano panodiwa vanhu vakachenjera vanoti kana vawana vapiwa nababa vanorarama vari in the presence of the father vanorarama under the teaching of the holy spirit vanorarama under the covering of the holy ghost Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Just abide in his presence kuti ugone kuramba uchienjoya mablessings aMwari, kuti kurambe uchigona kukura in the presence of God. Muzita raJesu Kristu, haleluya. Muzita raJesu, amen. Mwana muparadzi ari kunzi muparadzi nokuti akaparadza zvakanaka zvababa vake akatadza kushandisa nhaka yaakapiwa nababa vake muzita rajesu kristu haleluya pano paari kubuda achienda zita rekuti mwana maari harisi kubva riri kuramba riripo ende ari kuramba ari mwana but mwana warasika abva muna baba vake muzita rajesu kristu amen hazvirei kuti baba havachisina hanya nekuti mwana wabuda wabva muzita rajesu amen rudo rwunoramba ruripo moyo wekuti ndakabereka unoramba uripo muzita rajesu haleluya muzita rajesu amen jesu paari kutaura nyaya iyi kumapublicans and sinners ari kuonesa pachena kuvaari kuti kunyangwe mwana akabuda mumaoko ababa vake hazvine kuti rudo rwababa rwapera kumwana iyeye hazvine kuti baba vafuratira nezvemwana iyeye kunyange mwana achibuda mumba baba vane mwoyo nepfungwa nehanya nemwana ari kubuda mumba mavo nokuti mwoyo wekubereka unoramba uri mavari muzita rajesu haleluya nokuti pano hatisi kuoneka zis becoming a cast away from the father he is still remaining a son to his father kunyange abuda mumba mababa vake achienda kunyika iri kure kuna baba ari kuramba ari mwana muzita rajesu haleluya ndoda kutaura kune mumwe munhu masikati amangwanani ah, ano ari kundinzwa wherever you are you are still a child of god muzita rajesu haleluya kunyange watora mari zhinji kunyange wakapfuma sei you are still a child of god uri mwana wamwari uri pauri ikoko kusango uri mwana wamwari wakarasika kudaro pauri ikoko you are still a child of god you are a son to your father muzita rajesu haleluya muzita rajesu amen and amen mwari wemasimba ose ngavarangarire nyika yatiri kugara muzita rajesu amen muzita rajesu amen bhaibheri rinodonesa pachena jesu achitsanangura anota zvino aenda wakadya mari nepfambi dzenyika wakadya mari achienda kunoita zvisina maturo zvakarwadzisa kunyange nemwoyo wake izvi zvaakange akuita izvi baba havachazvioni he is away from his father He is out of this father's hands muzita rajesu amen zvaakuita pachake iye akuuraya nekukuvadza nyama yake pachake muzita rajesu amen haleluya haleluya chinhu chese chakaipa chauri kuita hachisi kuitirwa kurwadzisa baba uri kuchiitira kukuvadza nyama yako muzita rajesu amen haleluya wabuda mumaoko ababa wabuda mupurezensi yababa satani unoita madiro newe madhimoni anoita madiro newe anokudyisa zvausina kumbodya anokupfekedza zvausina kumbopfeka anokuvatisa pausina kumbovata muzita rajesu amen kana ukabva mumaoko ababa unodya zvausingadi muzita rajesu amen wakamboona ere zvinoita munhu kana abatwa nemhosva apomerwa anzi ndiye waba akubuda mumba make maaidya zvakanaka zvaanoda maaigerwa magererwo aanoda muzita rajesu amen kana akaenda kujeri watoenda kune edifferent nyika yaakunorarama zveko ndo zvaakutonoita muzita rajesu amen nokuti mbavha yakauya kuba kuuraya nokuparadza hakuna chakanaka chaunoti kana ukateerera satani chinouya chakanaka kuupenyu hwako muzita rajesu kristu haleluya ukaverenga bhaibheri shoko ramari kubva kubhuku yaluku zvakare kune murume akaburuka kubva jerusarema achienda jeriko muzita rajesu amen murume uyu bhaibheri rinota ari munzira achifamba ave pakati perwendo kune matsotsi akaburuka ndokubva amutorera nguo dzake ndokubva vatanga kumutaka muzita rajesu haleluya amen kuna jesu vamutaka bhaibheri rinota and they left him half dead vakaona sekuti atofa ndokubva vamusiya muzita rajesu haleluya asi toda kutenda mwari wemasimba ose nokuti jesu anota kwakauya musamariya wakanaka ndokubva amutora akaenda naye kumba yeutariri asi unocherechedza chimwe chinhu kuti mbavha yatouya yapamba nguo dzake yapamba utano hwake yapamba mufaro nerugare rwake muzita rajesu amen haleluya haleluya hama dzangu ana baba naana amai murume wepaari kubuda mujerusarema ari kubuda mubeautiful city ari kubuda muguta rine presence yamwari ari kubuda muguta rine chimba cheupenyu muzita rajesu amen ari kubuda muguta rine kudzikama nerunyararo muzita rajesu amen achienda kuguta rejeriko kune matsotsi kunotakwa kusina rugare muzita rajesu haleluya kusina umwari ndokwaari kubuda achienda hakuna chakanaka chaunowana kubva kuna satani hakuna chakanaka chaunowana kubva kun'anga musa rajesu haleluya kana waremerwa nenhamo gara mujerusarema kana zvakuomera muupenyu hwako gara mujerusarema regedza kubuda nokuti bhaibheri rinota kubhuku yarevelations kunze ndokune mbavha ndokune mhondi ndokune varoyi muzita rajesu haleluya ndokune imbwa dzinoruma muzita rajesu haleluya so the moment paunongobuda muguta rejerusarema watotarisana nembavha watotarisana nezvinoparadza upenyu hwako muzita rajesu haleluya pano jesu ari kutionesa vachena to the publicans kuti hama dzangu zvamunoona kana mwanakomana abuda mupresence yababa akutonoenda kupambwa akutonoenda kunoparadzwa muzita rajesu haleluya haleluya haleluya mangwanani anoteerera wherever you are zvese zvauri kurama uri mazviri masituations iwayo auri kupindana nawo rega kufunga kuti mwari vakusiya rega kufunga kuti mwari havana hanya newe muzita rajesu amen muna mwari mune proper administration of property but kuna satani kune abusing of property nokuti mwana paari kungobuda mupresence yababa vake akutotanga kuabusa akutanga kumisusa maproperties aapiwa nababa vake muzita rajesu haleluya ndosaka uchiona kuti vamwe vanhu vanoshanda mari dzakawanda but chadzinobata chinobudirira hapana they lack administration they are so learned they are well educated but mari dzavanoshanda hadzishandi chinhu muzita rajesu haleluya dzine mbavha yakagarira chake kuenda kunoshanda but anodya haasiye kune mumwe anodya zvavanoshanda why mari yake haina covering upenyu hwake hauna protection muzita rajesu haleluya kureva kuti panyika pano kune vanhu vari kushandira madhimoni kune vanhu vari kupromota the kingdom of darkness vasingazive muzita rajesu haleluya kune vanhu vari kunodzidza vachiwana madhigiri nemadiploma vachifidha mweya yetsvina musa rajesu haleluya pavanoenda kumabasa vahora mari anonopedza nepfambi paanoenda kubasa ahora mari inonoperera kuphawa paanoenda kubasa awana mari anotsvaga vakadzi vakawanda vekuspenda nawo pfuma yaapiwa mukudzidza kwake muzita rajesu haleluya but mangwanani ano jesu ari kutionesa pachena kuti hakuna chinhu chatinogona kuita kana tisiri mupurezenzi yamwari hakuna chinhu chatinogona kubata chikaendeka kana tisiri mupurezenzi yamwari muzita rajesu amen muzita rajesu haleluya vana baba nana amai tingadzidza tingashanda mabasa anobhadhara tingashanda tikawana mari dzakawanda but kana mari dzedu dzisina mwari anotarira tiri kushandira pasina muzita rajesu haleluya zvinhu zvatinoda muupenyu unganyora list of plans unganyora list of objectives in life but kana pasina mwari anozvitaira kuti zvizadziswe hapana chaunoronga chinobudirira kana usiri muna jesu kristu hapana chaunoronga chinoendeka usiri muna jesu kristu ungaronga kuti ndoda kuroorwa kana kuroora gore rakati rinouya but kana usiri muna kristu unoroora chidhuma unoroora chinokutambudza musa rajesu amen yakwana nguva nababa nana mai yekurongerwa upenyu namwari yakwana nguva varume navakadzi yekurarama upenyu hunorongwa najehovha bhaibheri roti bhuku yapisarema tsoka dzemutsvene dzinorongwa najehovha tsoka dzevakarurama dzinorongwa najehovha mangwanani let me tell you something uri kwauri ikoko Mwari ngavakurongere tsoka uri mumba mako imomo. May the Almighty God arrange your steps. You can never be able to reach your destiny usina Mwari mauri. Muzita raJesu, amen. Mwana muparadzi, yes, ane pfuma zhinji but aleka administration, ashaiwa protection, hapana covering pamusoro pake. Muzita raJesu, amen. He is exposed. and vulnerable to demons he is exposed and vulnerable to danger changouya chese chinouya chichiparadza zvaaunganidza muzita rajesu haleluya neupenyu hwako kana usiri muna mwari chaunounganidza chese hachigoni kuendeka chinouya chichiparadzwa nemadhimoni enyika ino chaunounganidza chese is exposed to danger chaunovaka chaicho hachigari nemhaka yokuti hausiri kuvaka uri muna mwari muzita rajesu haleluya ukavaka marieji yako usiri muna mwari zvikomba zvinouya zvichitora mukadzi wako nemhaka yei she is exposed to danger maari hamuna covering maari hamuna that fear of god maari hamuna that presence of the almighty god muzita rajesu haleluya kana wakuda upenyu hunoendeka chirega kuramba wakagarako bhaibheri rinota mwana muparadzi adya pfuma yake yapera pane mumwe murume weguta akamunzwira tsitsi muzita rajesu haleluya muzita rajesu amen kune mumwe murume wenyika iyoyo akamunzwira ngoni ndokubva amuita mutariri wenguruve muzita rajesu amen muzita rajesu haleluya amuita mutariri wenguruve bhaibheri rinoti hakuna akampa chekudya chaaita bedzi kutarira nguruve achidzipa chikafu chadzo muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya unoona here kuti mumwaka uno mazuva atiri kurarama vana vepasi panyika panapa they are so ignorant of their god is love they are so ignorant of the kindness of the father in heaven hakuna ari kurangarira rudo rwakaitwa namwari baba atora pfuma aenda haakurumidzi kurangarira kudzoka anonotsvaga basa rinoudza mutoro pamusoro pake ari kunoita mutariri wenguruve kusvikira ave kudya nenguruve idzodzo musa rajesu haleluya musa rajesu haleluya kune vanhu right now vari in that condition of life vave kutodya nenguruve musa rajesu amen tarisa levo yavaimbove makore matatu apfuura aya tarisa levho yavaimbove kubasa but kune mbavha yakauya ikaba ikapamba ikaparadza musa rajesu amen wakadhimotwa you have been reduced to nothing musa rajesu amen you chose to obey the devil and ignore the voice of your Lord. Now today you are in problems, you are in challenges today, you are moving in challenges, problem after problem. Uri mumatambudziko iko zvino, wave kudya nenguruve, hakuna anokutarira, hakuna hama ichakucheuka, hakuna shamwari ichakurangarira. Now wabroka, mustara Jesu, haleluya. Unomboziva here panyika panapa? kuti vanhu vanokuda uchine zvinhu muzita rajesu amen kana wabroga hakuna anokuda kana vave rombe hakuna anokuti mhoro muzita rajesu amen even in the church setup of today vanhu vane zvinhu vane maclasses avo vasina vane maclasses avo nemhaka yei vanhu vanova vanoisana mumagroups nemaclasses according to what they have on earth muzita rajesu amen kana umbori nazvo shandisa mukana wekurumbidza jehovha pachasvika taimu yaunenge usisina mwari havakusiye vanhu vangakusiya but mwari havakuregedzi muzita rajesu haleluya mangwanani ano kune mumwe munhu izvezvi ari kuzviwana but anoabusa muzita rajesu amen neighbha yake chaiyo yakambozviwana ikaabusa ende haadzidzi anoramba ari mukutambudzika ikoko nokuti mbavha yakauya kuba kuuraya nokuparadza unomboziva here kuti kana munhu achiita chivi chauraya mumwe nhasi mumwe mangwana ndo chaanopinda machiri muzita rajesu amen vanhu havaoni havarangariri mwana muparadzi ari kupinda muproblem kune vamwe vakatozviona havana kuriyeraiza kuti takambodya mari yake uyu takambogara tikambolodya pamba pake uyu musara jesu amen but chii chakazoita kuti abroke havazvitsvagi musara jesu haleluya musara jesu amen yakwana nguva nazvino yatovepo kuti vanonamata mwari vanamate nemwoyo vanamate nokutendeka kana wakuvaka upenyu vakamuna jesu kristu wenazareta musara jesu amen bhaibheri rinopfuura pamberi richinoratidza pachena kuti zvino adya nenguruve achidya chikafu chenguruve muzita rajesu amen anonzi nebhaibheri wakati adzokera mundangariro dzake ibaba ndopandinofarira pa anonzi wakati adzokera mundangariro dzake ndopandati now come back to your senses muzita rajesu amen adzokera mundangariro dzake akatanga kufunga kuti kumba kwandakabva kuna baba number one number two kune pfuma zhinji number three kune varanda vakawanda vari mumba mababa vangu vari kudya zvakanaka kudarika zvandiri kutya izvi muzita rajesu amen bhaibheri rinoti paakarangarira adzokera mundangariro dzake muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya adzokera mundangariro dzake adzokera mundangariro dzake ndo paakatanga kuona zvakanaka zviri kumba kwababa vake kwaakambobva kuya akati ndinodzokera asi here is the way yekudzoka kuna baba kana ndadzokera handizviiti semwana handimbozviita semwana ndichazviita semuranda muzita rajesu haleluya kana ndadzokera kuna baba ndinoti baba ndiregererei regai kundiita semwana ndiitei semuranda muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya ndinodzokera kuna baba ndonoti baba ndiri muranda treat me like one of your slaves muzita rajesu amen treat me o my father like one of your servants like one of your slaves muzita rajesu amen nyika yedu yatiri kugara yakuda vanhu vanorangarira vanodzokera mundangariro dzavo muzita rajesu amen nokuti kuenda kun'anga ndokunonzi kubuda mupfungwa but paakuda murume nomukadzi vanodzokera mundangariro dzavo vanoti kudenga kuna mwari let us not be wasting our resources tichibhadhara n'anga Let me not waste my effort and my fuel ndichienda kun'anga. Come back to your senses muzita raJesu amen and realize the work of the cross. Dzokera mundangariro dzako urangarire pamuchinjikwa pana Jesu akarembera achidaidzira kuti zvapera akapfeka ngundu yeminzwa my God my Father achinwa vhiniga inovava kuti iwe urege kuenda kun'anga mangwanani ano let me tell you come back to your senses dzokera mundangariro dzako nokuti kuna jesu wakaenda pachikomo chekalvari akatakura mhosva dzako akarohwa panzvimbo yako akatambudzika nekuda kwako mangwanani ano rega kuwesta maresources rega kuwesta pfuma yako

mangwanani ano mangwanani anodzoka mundangariro dzako zimbabwe come back to your senses zimbabwe come back to your senses mangwanani ano paunorangarira maproblems ari kuitika munyika yedu haachadi vanhu vanozvikudza akuda vanozvideredza vanoti baba vari kudenga regai kunditora semwana ndiitei mumwe wevaranda venyu muzita rajesu amena

pakudiwa varume navakadzi vanoziva kadzokeroro kuna baba rega kudzoka nemanyawi rega kudzoka nekuzvikudza rega kudzoka wakatakura pozishena mundangariro dzako dzoka neesleva pozishena dzokera kuna baba don't go back to the father as a manager don't go back to the father sabosi wekubasa dzokera kuna mwari semuranda woti baba ndakatadza my god my father will realize and remember your life that condition you are today you need to come back to the father muzita rajesu haleluya amen kuna jesu amen kuna jesu kune zvimwe zvinhu ana baba zvakuda varume vanodzoka vanoti mwari ndakazvikudza ndakaita manyemwe ndakafarisa ndakatora ndakavarairwa dumwari vakatora iroro nhasi vakudya nenguruve vana havacharoorwi vana vakada kunoroorwa vanodhumhira muzita rajesu amena paakuda murume anozvideredza anoti baba ndakatadza ndadzokera kwamuri rimemba mioloda mangwanani ano tenda kuna mwari wakatipa mwanakomana jesu pamuchinjikwa akati huyai kwandiri makaneta makaremerwa ndinokupai zororo waneta iwe wazama nenyama yako zvaramba vana havasi kuroorwa bati michato unotoidawo bati zvakuda murume anorangarira kuti ndakabuda ndikanodya nenguruve dzoka kuna baba kun'anga hakuna chinobvako chakanaka vana havacharoorwi waarombe wakambobudirira iwewe watora mushonga kun'anga but look at the state you are today waarombe iwe mabhazi ewaidana nawo abroka muzita rajesu amen mapfekero ewaidana nawo wabroka muzita rajesu amen but vana vako havacharoorwi vana vako havachina upenyu hunonakidza muzita rajesu amen dzoka mundangariro dzako come back to the father bhaibheri rinoti jesu achitsanangura nyaya iyi vanoti akudzokera baba vake vakamuona ari chinhambo kure navo bhaibheri rinoti mwoyo wavo wakafara vakamunzwira tsitsi muzita rajesu haleluya tina mwari vanonzwira tsitsi ndosaka achiti kuna isaya kunyange zviri zvenyu zvakatsvuka seropa uyai titaurirane ndinozvichenesa samazaya echando rega kuenda kuvanhu enda kuna baba vari kuti huyai titaurirane huyai titaurirane kuna mwari vanokuda he is ready to reason with you enda kuna baba vanotaurirana newe taurirana nababa vako mangwanani ano nezita rajesu mangwanani ano nezita rajesu up until when shall you be in that condition change your mind change your decision come back to the father your god is ready to receive you Your God is ready to welcome you back. Mustara Jesu, hallelujah. Mustara Jesu, hallelujah. Vanhu vane sika yekuti ndiye uya akamboita izva ngave pakati pedu but kudenga kuna Mwari anoti huya huya titaurirane mangwanani ano is a reconciliatory message where God is saying come back to your senses huya titaurirane ndinokunatsa ndinokuregerera ndinokukangamwira ndo basa remuchinjikwa kuti vanouya kwaari vanodzokera vanatswa vanodzokera varegererwa vanodzokera vave neupenyu hutsva muna jesu kristu mune kuregererwa kwezvivi muzita rajesu haleluya muzita rajesu amen mangwanani ano kuna jesu pamuchinjikwa ari kudaidzira ari kuti huya huyai mhai dungwa remakabata ari kuti huyai naro ari kuti mhai huyai nyoka iyoyo ari kuti mhai huyai muzita rajesu haleluya in whatever situation whatever state and condition of life you are my god is saying huya titaurirane muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya mangwanani ano come back to your senses dzokera mundangariro dzako dzokera mundangariro dzako dzokera mundangariro dzako kuna mwari vane hanya vakakumirira bhaibheri rinota and his father ran to the son ndokubva vamugamuchira vakamumbundikira he embraced him muzita rajesu amen muzita rajesu amen uri kuona here your father is not even considering the state and the condition muzita rajesu amen bhaibheri riri kungota and his father ran to the son he embraced him and he kissed the son haana mazino akweshwa haana muviri wagezwa ari kunhuhwa nguruve muzita rajesu amen namazino ake akazara mabig podza aaidya nenguruve but look at the father ari kumhanya kumwana to embrace him he kissed the son muzita rajesu haleluya mwari wedu vanobundikira vasingabundikirike mwari wedu vanotsvoda vasingatsvodeke vaaine bedisteta muzita rajesu haleluya there is that love of god which was demonstrated on the cross don't be ignorant of the love of god muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya kune rudo rwamwari baba ruri muna jesu kristu kune rudo rwamwari baba ruri muna jesu kristu bhaibheri rinoti Not my father, don't treat me like your son, but treat me today like one of your servants. Muzita raJesu, amen. Baba havana kuzviteerera, vakadaidzira kumachinda vakati, varume wee, wadzoka mwana wangu endai kudanga torai mhuri yakakora anodaidzwa haleluya do not hide yourself in those leaves do not hide yourself in that cave buda uende pamberi pababa muzita rajesu haleluya muzita rajesu amen muzita rajesu amen bhaibheri rinoti mwana adzokera kuna baba baba vakamugamuchira baba vakamuda unomboona here kana ukadzokera kuvanhu haukisike iwewe kana ukadzokera kuvanhu haumbundirike iwewe kana ukadzokera kuvanhu unanhuhwa kuvanhu but kuna jesu bvunza razarasa vana mary nana martha vanoti ave kutonhuhwa but jesu anoti lazarus buda nezita rajesu mwari havanoende kunhuhwa kunhuhwa ndekwevanhu maonero evanhu haasi wamwari zvikada mumaziso evanhu wave kutonhuhwa zvikada mundangaro dzevanhu wakatokanganwikwa but maonero evanhu haasiwo amwari come back to your senses tina mwari vanotida tina mwari vakatitenga neropa mangwanani ano nezita rajesu wherever you are whatever situation you are going through there is that love of god which was shown on the cross rakamauta laboshika dzokera kuna baba dzokera kuna baba is high time church that we focus on jesus christ matambudziko edu church is high time that we realize the work of the cross It's high time, Wanababa, or your marriage, Makoimomo. It's high time that you remember and realize the work of the cross. Kuti Jesu weNazareta wakarohwa nekuda kwako, wakarambwa nekuda kwako, wakatukwa nekuda kwako. Remember this morning that Jesus Christ is calling you back. Dzokera kuna Baba. hauna kurasa umwana hauna kurasa umwana dzokera kuna baba dzokera kuna baba you are not a cast off you are not a cast away you are still a child of god whilst you are in that condition uchirwara kudaro rasa maduma rasa mazango come back to the father dzokera kuna baba dzokera mangwanani ano Dzokera mangwanani ano. Chinyi chaungaita usiri muna Jesu Kristu? Chinyi chaungaita usiri muna Baba? You need Father's guidance. You need Father's covering. You need Father's glory upon you. Ndosaka uchiona kuti Moses anoti kuna Mwari kana Jehovha musingaendi nesu regai kutibvisa pano handina kwandinoenda aiziva kuti kune redc kune machallenges achamuka muupenyu don't walk alone don't move alone famba ne famba nepresence yamwari usafamba wega mari yauinayo iyoyo rega kuzvikudza nayo inoda administration of the father you cannot be able to administer it by yourself nokudzidza kwako ikoko unogona kuita rombe nemari yakawanda iyoyo unogona kuita rombe but kune anodiwa anodzoka mundangariro oti ndinodzokera kuna baba kuna baba kune protection kuna baba kune covering kuna baba kune direction kuna baba kune zvinoendeka kana taronga muzita rajesu haleluya anonzi paakadzokera baba vakamupa enyu robe rini ikatopinda muzvigunwe zvigunwe zviri kupara izvozvo mumadhaka enguruve unoziva here there is a prepared ring for that finger there is a prepared rope for that body of yours muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya dzokera kuna baba dzokera kuna baba jesu the good samaritan akanhonga vakapambwa nguo muzita rajesu amen akamudzorera kuimba yeutariri kune vakawanda hama yangu vakajamba upenyu hwako kune vakawanda hama yangu vakakuita shamwari yavo nokuda kudya zviri mauri nokuda kubhenefita kuva vauri havana input kuupenyu hwako vakakuita shamwari yavo kuti vagone kukusveta kuti vagone kudya zviri pauri but mangwanani ano kana vapedza newe vanokudhamba but thank jesus christ the good samaritan anoti nguo dzatorwa wapondwa ropa richiverera ane rudo newe muzita rajesu haleluya une vanhu vevakabatsira iwewe but nhasi havachakuoni you are in a bad condition you are in a very bad state rega kudasa kuvanhu tendeukira kuna jesu come back to your senses varume vakadya mari yemwana muparadza they never remembered him muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya ndo zvinoita vanhu ndo zvinoita mbavha yakauya kuba kuuraya nekuparadza kana vapedza newe havachina basa newe kana vadya havachina hanya newe but masikati ano havana kuita hanya naye hembe dzake vatora mari yake vatora muviri wake vakuwadza ndokubva vaenda they left him half dead muzita rajesu haleluya but thank god There was a good Samaritan who came by ndokubva amunhonga akaenda naye kuimba yemutariri mangwanani ano whilst in that condition pane shoko rajehovha ratokunhonga mangwanani ano raakukudzorera pana baba the word of the cross the word of the cross is foolishness to those that are perishing but unto us who are saved It is the power of God to restore you to the Father. Mustara Jesu, hallelujah. Dzokera mangwanani ano. Uri mumba mevhambi iyoyo. Come back to your senses. Mustara Jesu, hallelujah. Uchirohwa nezvidhoma. Come back to your senses. Kune rudo rwaMwari Baba. kune rudo rwamwari baba nyoka yakuda ropa but hauchina mudende mako regedza nyoka iyoyo come back to the father dzokera kuna jesu hey, eh, loving god mwari vanokuda mwari vanokuda mwari vanokuda ukazvitarisa pachako hautarisiki wadzokera kuna baba but muna baba mune rudo dzokera kuna baba irregardless of that situation wakambomitiswa iwewe but dzokera kuna baba unoroorwa ukachata iwe muna baba mune kupfekedzwa ringa muna baba mune gauni remuchato dzokera kuna baba don't abuse yourself nekuda kwezvakakuwira mangwanani ano take shanza take shanza come back to your senses muzita rajesu amen dzokera mundangariro dzako wakambofoira pawakazama kuchikoro but mangwanani ano there is still hope in our lord jesus christ ndosaka bhaibheri richidaro kubhuku yajob kuti kana muti watemwa hunde yawo yaora midzi yawo iripo pasi pevhu but kana ikanzwa kunhuhwira kwemvura unobukazve unotungirazve mangwanani ano wherever you are inzwa kunhuwira kwerudo rwamwari baba inzwa kunhuwirira kwerudo rwamwari baba inzwa kunhuwirira kwenyasha dzamwari baba tanga kushutazve tanga kushutazve kweuri ikoko start to sprut again start to sprut again muzita rajesu amen kune rudo rwamwari baba rwakaratidzwa pamuchinjikwa ndosaka paul achiti kubhuku yavaroma chapter 8 pavhesi 36 chinyi chingatiparadzanisa nerudo rwamwari baba ruri muna kristu jesu muzita rajesu amen you are still a son to the father uchidya nenguruve kudaro you are still a son wakapambwa nguo dzako you are still a son come back to your senses baba vanokuda uri kurwara rega kurasa mwari nokuti warwara kuna mwari vanodzorera utano mangwanani ano mangwanani ano utano hwako hunodzorerwa nezita rajesu rugare rwemerieji yako runodzorerwa nezita rajesu murume anopenga iyeye anodzikamiswa nezita rajesu nezita rajesu nezita rajesu hondo dzako idzodzo dzinopera nezita rajesu kristu come back to your senses mangwanani ano dzokera mundangariro dzako kupera kwebasa hakuzi kurambwa namwari mangwanani ano god loves you muzita rajesu amen mbavha yakauya kuba kuuraya nokuparadza asi mwanakomana jesu wakauya kuti tive neupenyu neupenyu hwakazara mangwanani ano mucovid munomu hazvive kuti mwari vakuramba remain focused on jesus christ he loves you kuirwara covid hazvive kuti mwari vakuramba musta rajesu haleluya musta rajesu haleluya rudo rwamwari is everlasting rudo rwamwari is perpetual rudo rwamwari it continues every day of life runoramba ruripo haruperi harushanduke vanhu vanoshanduka muzita rajesu haleluya but mangwanani ano dzokera kuna baba rega kuenda nenhamo yako pamunhu anokuseka ndosaka uchinoti hana wakasekwa napenina but apinda muimba yajehovha eri anoti wakadhakwa itsika yevanhu kuti vanoseka but kudenga kuna mwari akarangarira anoti chienda hako nokuti mwari wako wakurangarira there is a new rope in him kana wadzokera maari mune kupfekedzwa kuri decent mune dignity wanga warasa hunhu iwewe nekuda kwemamiriro ezvinhu but mangwanani ano dzokera kuna baba dzokera kuna baba mudzinza mako hauchamhoroseki vanhu vari kuti ndiwe wakatakura zango nedumwa rapedza mhuri but mangwanani ano ukadzokera kuna baba haa ah, ukadzokera kuna baba vanokuda wakadaro muzita rajesu amen hakuna chisingaregerereki mumaziso amwari dzokera mangwanani ano dzokera mangwanani ano kuna baba vanokuda

wanonoka kuroorwa tarisiro dzako uri kuwerenga makore uchiti makore angu awanda uchitarisa vamwe vako vezera uchiti vatoroorwa ndoda kuti mangwanani ano dzokera mundangariro dzako tenda kuna baba utende kuna baba kuti mwari ava vakaenda pamuchinjikwa nokuda kwako unoroorwa nezita rajesu unoroorwa nezita rajesu nokuda kwerudo rwamwari baba ndati mune kupfekedzwa ringi mune kupiwa enyu ropa muzita rajesu haleluya ukaramba uchidzika nayo inoti mukoma pavakanzwa mhururu nemiridzo ichirohwa akabvunza mumwe muranda kuti nhai kwaiteiko kumba akati wakanga arasika uya wadzokera munin'ina wako unomboziva here iwewe kuti kune vanobhowekana kana wochata kune vanobhowekana kana hure radzoka muimba yajehovha vanoramba vachinongedzera kuti ndiye uya akamboita chakati nechakata but nyasha dzajehovha kana dzakurangarira hakuna anopikisa kana nyasha dzataura hakuna anopikisa muchinjiko akati zvapera hakuna n'anga inopokana nazvo hakuna muroyi anopokana nekuroorwa kwako mangwanani ano kana nyasha dzataura hakuna anopikisa kune ropa rinotaura zviri nani kudarika ropa raabhero ropa rajesu cologians inota wakadzima rugwaro rwanga rwakanyorwa rwaipikisana nesu pazvirewo zvarwo mangwanani anoteerera unoziva here kuti paul adzinga mweya wetsvina kumukadzi aiuka kune mukadzi akagumbuka yo coming back to senses ine n'anga dzinogumbuka ine varoyi vanoboekana muzita rajesu haleluya yo coming back to senses ine vakakurwisa vanogumbuka nokuti vanoziva kuti atora the right decision mangwanani ano bohwa n'anga dzakakukomberedza kune vari kuita mari newe kune vari kudya newe the day and the moment yauchatora sarudzo yekudzokera kuna baba n'anga dzinobroka the moment yauchatora sarudzo yekudzokera kuna baba kune mahure achabhoekana nokuti vanoita mari newe nokuti vari kuvaka dzimba newe but paunotora sarudzo yekudzokera kuna baba zvinobroka zvavari kubudirira kuburikidza neupenyu hwako muzita rajesu haleluya mangwanani anochecha come back to your senses unomboziva here kuti chechi nyika inogona kuita mari newe

dzokera mundangaro dzako rega kufumisa n'anga rega kufumisa n'anga rega kufumisa varoyi rega kuvakira dzimba mahure iwe uchigara mumukwato mangwanani ano come back to your senses dzokera mundangaro dzako dzokera mundangaro dzako there is a ring prepared for you There is a robe prepared for you. There is that joy in Christ Jesus. mune mufaro muna mwari mune mufaro muna kristu dzokera kundangariro dzako dzokera mundangariro dzako dzokera mundangariro dzako kune vari kuita mari newe kune vari kuvaka dzimba newe kune vari kudhraivha mota dzinodhura nokuda kwako vana vako vachigumira panzira nechikoro uchiendesa vana vepfambi kuzvikoro zvinodhura mangwanani ano come back to your senses come back to your senses there is progress in the senses mukudzokera kuna baba mune kubudirira mune kurongedzwa kweupenyu mune rugare mune pfuma mune mufaro dzokera kuna baba dzokera kuna baba mangwanani ano chechi yajesu kristu dzokerai kuna baba leadership of zimbabwe dzokerai kuna mwari leadership of the church dzokerai kuna mwari dzoka mundakaro dzako wherever you are dzokera mundakaro dzako and start to consider the work of the cross start to consider the death of christ on the cross achiti zvapera wakarevesa jesu wakarevesa kune varoyi vanoshatirwa pauri kudzokera kuna baba kudai rakamauta raboshika kune mabhizinesi ari kutopuroka pauri kudzokera kuna baba mangwanani ano hakuna anokudzorera bhaibheri rinoti mwana muparadzi akadzoka mundangariro dzako mangwanani anodzokera mundangariro dzako start to consider the finished work of Calvary. Start to consider the finished work of the cross. Start to consider Jesus Christ, the representative of our life. Mumiririri waupenyu hwedu, iye anotireverera kuna Baba, iye akatida. In the name of Jesus Christ, dzokera mundangariro dzako. mangwanani ano hazvinei nesteti yauri mwari vanokuda dzokera mundangariro dzako dzokera mundangariro dzako rega kuita zvekukururirwa hembe seunodiwa nehama iko kuina mwari vanokupa dzakanaka mangwanani ano up until when Shall you be in that condition? Why can't you remember the work of the cross? Haurangariri nei rudo rwaMwari Baba muna Kristu Jesu achiti pamuchinjikwa zvapera mangwanani anodzoka dzoka mudakaro dzako rega kuramba murume wako usati wamuramba dzoka mundangariro dzako regedza regedza marriage yako iyoyo regedza kubuda mairi dzoka mundangariro dzako utarise pamuchinjikwa woti najesu zvinoita najesu mhepo inodzikama mangwanani anodzokera mukudzokera kuna baba unodzingirwa mweya inokunetsa dzoka mangwanani ano rega kupedza pfuma uchipfumisa n'anga uchipfumisa varoyi uchipfumisa mahure uchipfumisa vakaromba dzokera kuna baba dzokera kuna baba god loves you jesus died for you on the cross enaraboshika vorakasate dzokera kuna baba mangwanani ano dzokera kuna baba mangwanani ano there is a prepared rope for you there is a prepared ring for you dzokera kuna baba kune rudo rusingaperi kune kubudirira kusingaperi muna baba kune utano usingaperi muna baba kune kudzikama kwemhepo muna baba dzokera kuna baba kune kutongwa kwenyaya dzichipera zvifewe zvaenda kuna solomoni vanetseka anoti udzai banga ndigure mwanana pakati that wisdom of god

kana tiri muna baba tinorongeka vana baba nanamai mudzimba dzedu kana tiri muna baba kurwara kunopera kana tadzokera muna baba urombe hunopera kana tadzokera munangaro dzedu urovha hunopera kana tadzokera mundangaro dzedu there is god in heaven there is god in heaven inguva nazvino nyika yedu yezimbabwe ngatirege kupfugamira n'anga ngatirege kupfugamira mashavi ngatirege kuombera mhondoro let us come back to our senses and consider the work of the cross let us come back to our senses and consider the work of the cross haisi time nazvino yekuombera mashavi haisi nguva nazvino yekubika madoro tichidzikamisa macyclones is high time afm is high time zimbabwe that we consider god as the king of all kings ticonsider jesu sechipo sechibayiro chakauya kutidzikinura mangwanani ano hakuna cyclone inodzikamiswa nedoro hakuna mhepo yegungwa inopedzwa nekurasira mbudzi musango let us consider the love of the father let us consider the love of god let us consider the death and the resurrection of jesus christ him being nailed on the cross He died for us. He made us the children of the Father. Mangwanani ano. Mangwanani ano. Tinoda kutenda Mwari. Nekuti Mwari vakatida. Mwari vakatirangarira. It's not time. yekuombera pasi pemihacha its not time zimbabwe yekuteketera kumhondoro dzenyika its high time that we fix our eyes on jesus christ remember come back to your senses dzokera mundangariro dzako rega kuzoda mwari waine bad state regedza kumirira kufa usati watendeukira kuna mwari dzokera kuna mwari dzokera kuna mwari come back to your senses mangwanani ano there is a prepared robe there is a prepared ring for you there is a fat calf for you zimbabwe the moment you take a decision of fixing your eyes on jesus christ kune dzimwe nyika dzinogumbuka dziri kuita mari newe but mangwanani ano if you raise your eyes on Jesus Christ. Your state and your condition will be transformed by the power of the cross. Mambananiano consider the work of the cross. Shakamauta laboshika. Nestara Jesu. Nestara Jesu. Mambananiano dzokera mundangariro dzako. Ndinoda kutenda Mwari. neshoko rino wese ari kurinzwa ari mumba make ari kudhiraivha motokari yake i am saying unto you today come back to your senses hazvinei nemari yakawanda ichapera hazvinei nemigodhi yegoridhe iyoyo those gold mines you are owning zvichapera zvine time but its time o church that you fix your eyes on jesus christ the everlasting joy the everlasting life focus on him anokupa tariro anokupa rugare anokupa kurarama anokupa kubudirira paunovharirwa uchinza ubude kana uri maari zvinoendeka nezita rajesu mangwanani ano makatendeka mwari pauri ikoko uri panhowa uchirwara ipapo pamubhedha ipapo kristu vanokurangarira in that state in that condition you are there is god in heaven There is Jesus Christ who have died for you on the cross. Remember his love. Remember him. Akaroverwa pamuchinjikwa kuti ini newe tive neupenyu uye upenyu hwakazara. Mbavha yakauya kuba kuuraya nokuparadza waparara izvezvi wave dongo izvezvi hakuna achakuti mhoro hakuna achakufarira but kuna jesu the good samaritan wakajambwa nehama iwe dzawaifunga kuti dzinokubatsira wakajambwa neshamwari dzawaifunga kuti dzinokubatsira wakajambwa iwewe uri in that state and condition kuna jesu wakakuda akakuona wakarara wakarara mukutadza kwako uchipfakanyika muropa rako akapfuura napauri akati rarama mangwanani ano kudenga kuna mwari remember the work of the cross mangwanani ano uri kwauri ikoko in that condition you are in that state you are come back to your senses mangwanani ano nezita rajesu daunamata kuna mwari mwari vanorangarira mwari vanoitira vanhu zvakanaka muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya kudenga kuna mwari Mwari vanotipa, Mwari vanotigovera nyasha, Mwari vanotisimudzira. Kana ukadzoka mundangariro dzako, zviri kukunetsa zvatopera. Kana ukadzoka mundangariro dzako, zvakakukomberedza izvozvo hazvichina simba. Come back to your senses. Hakuna n'anga ine simba pamusoro pako. Hakuna muroyi kana musatanisti ane simba pamusoro pako kana nyasha dzataura hakuna anopikisa kunyange mukoma vakatsamwa kuti munin'ina wapfekedzerwei anoti baba ndanga ndinemi makore esara asi hamuna kumbotiitira izvi muzita rajesu haleluya akarasika ngaadzokere kuna baba mangwanani anodzoka mangwanani anodzoka ngandinamate kuna mwari baba muzita rajesu ndinokunamatai mangwanani ano ndataura kuhama dzangu ndataura mwari ndataura kuda kwenyu ndataura kuda kwenyu mwari kune vanhu vamuri kuona kune vanhu vamuri kuziva vane kodzero yeshoko irori ramataura baba nezita rajesu vamwe vakatsindirirwa namatombo vamwe vakavharirwa mumapako vamwe vakavharirwa muzvikuva vamwe vakatsibikirwa munhekwe dzebute dzefodya vamwe vakatsibikirwa muhari dzedoro Mwari mangwanani ano vamwe vari kudya nenguruve havachina taro neupenyu vamwe vaparara asi mangwanani ano mwari mune rudo matidzokera kwavari ikoko ngavave nesimba rekusimuka vadzokere murudo rwenyu ngavave nesimba rekusimuka vadzokere mudakaro dzawo mwari mangwanani ano nezita rajesu ngavagone kusumuka right now wherever they are ndiri kutaura shoko rine simba ngavagone kusimuka ngavagone kusimuka vadzokere mundangariro dzavo nezita rajesu wenazareta kune mamarriages ari kutambudzika ngavadzokere mundangariro dzavo nezita rajesu ngavarege kubenefita the kingdom of darkness mangwanani ano jehovha let them come back to their senses

wherever they are in the name of jesus mwari mazvita ndinokutendai baba nenyasha dzenyu nerudo rwenyu neruoko rwenyu ngavarege kurambana meri yechitsikamba iwe upenyu rega kubuda munyama iyoyo upenyu rega kubuda munyama iyoyo gara maari ari panhoo mangwanani ano ngaararame nezita rajesu nezita rajesu mazvita baba ndakutendai nerudo rwenyu runoshamisa ewo changamire jesu kubata kwenyu mwari kurarame pamusoro penyika yedu mwari wenyasha let them consider the love of the Father. Let them consider the work of the cross. Baba nezita raJesu varege kuzendama padyere dzawo ngavavimbe naJehovha pazvinhu zvese. Baba ndakutendai mangwanani ano vakamborasika ngavadzokere mamuri mazvita mweya mutsvene ndatenda nyasha ndatenda rudo rwenyu ropafadzai mumwe namumwe achagamuchira shoko iri ngarimupe upenyu ngarimupe mufaro ngarimupe kubudirira ngarimupe upenyu hwakadzikama mhepo dziri kupikisana naye ngadzidzikame kubva iko zvino nezita rajesu atora sarudzo mangwanani ano yekudzokera kwamuri mwari mhepo dzakanasana nadzo ngadzidzikame ngadzinyarare pasina nzira ngapave nenzira mazvita mavana kutendai ndaropafadza ndanyengetera muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene mazvita amen